Chibai vek u le, vawiin a kan en ho tur chu leave letter ziah dan a ni a, leave letter ziah hi mi tam tak tan chuan thil awlsam tak a ni mai thei a, amah erawh chu thenkhat tan chuan thil harsa leh huphurhawm a ni thei a, chuvang chuanin mihringte kan inang lo a, Kan lo thiam lo palh a nih pawn in thlahrunna tur a awm lo a, amah erawh chu thiam tum hi a tha a. Kan thiam loh te, kan tih theih loh te thiam tum emaw tih theih tum hi mi changkang zia a ni. Love letter kan ziah hianin thil pawimawh tam tak hriat tur a awm a, chung zingah chuan. tam lo te kan rawn sawi lang ang a, pakhat na ah chuan in head of institution emaw head of department hnena thawn tur a ni, a tlangpui chuan in head of institution hi kan ti thin a, mahse case special deuh a lo awm a nih chuan head of department pawh hi kan dah thei a ni, chuan a dawt leh ah chuan in head of institution principal a ni tlangpui a, lehkha kan va thawn khan in kan demand tur a ni lo a kan request tur a ni. Demand ka tih khanin hei hi ka sawi tumna a nia, Sir chumi chu ti rawh, chumi chu ti la, chumi chu lo ti la, chumi chu min grant la tih ni loin request tur a ni a. Kan request dawn chuan khawngaih takin min grant sak la tih ang kha request chu ni. A dawt leh ah chuanin grammar dik, grammar dik hman hi a pawimawh em em a, college level zirna in sang takah chuanin grammar. Hi a dik ngei a pawimawh a ni. A dawt lehah chuanin mi dik tak hnena kan thawn a pawimawh a. In head of institution kha hmeichhia nih chuan sir tih kha hman a mawi dawn lo a ni. Madam i tiang. In head of institution mipa nih chuan sir, hmeichhia nih chuan madam. A dawt lehah chuanin i roll number te, i semester te, i awmna department te kha felfai takin I ziak lang ang, i tar lang ang. Leave letter felfai taka ziah dan chu kan inhrilh deuh thuak thuak a, tunah chuan a chip chiar deuhin kan lo en leng a. A vei lampang kil chung berah khanin i address dawn a ni. Va address kan tih khan i va thawnna tur kha i ziak ang. I thawnna tur kha Principal a nih chuan The Principal i ti ang a. Principal va tih ringawt kha a mawi lo a. A Principal tih phei kha chu Tih miah loh tur a ni. Principal kha in college ah pakhat chauh a awm a, chu avang chuanin The Principal i ti ang. Chuan hnuaia i college hming Government Aizawl College. Hnuai lehah i awmna khua, in college awmna khua Aizawl, Mizoram. Lungleiah i lo kal a nih chuan The Principal Government Lunglei College Lunglei, Mizoram, khatiang khan tawi felfai tak a tih tur a ni a, tin, institution thenkhatah chuan headmaster pawn lo inti thei a, dean pawn lo inti thei a, khatah khan buai loh tur a ni a, the dean, the headmaster tih mai tur a ni. A pahnihna ah chuan i address zo tawh a, tlem te Space i dah awl ang. Chuan the date, date i ziak leh ang. I address zawhah i dah blank anga tlemte space i i dah anga chuan hnuaia date i ziak ang. Date ziah hi a pawimawh em em a. Head of institution hi mi dinhmun sang tak a ni a. Chuvang chuan letter kan thawn dawn pawh hian informal deuha thawn tur ni lo a, theihpa tawpa formal tawi fel et a tah theih hram hi a tha a, tin, formal taka kan thawn dawn chuan comma te hi kan dah lo ang a, comma kan dah hian a tilang informal em em a, hei hi mi tam tak chuanin a ni kher lo te pawh an lo ti thei a, mahse, ngaihdan te pawh dang thei a, amaherawh chu formal taka ziah kan duh chuan comma hi kan dah loh a pawimawh a ni. Kawma kan dah kha a dik lo chuang lo a, amah erawh chu formal taka kan dah duh chuan kawma hi tih tel loh hram a tha a ni. A dawt leh ah chuanin mawnt thla kha a full in kan ziak zel ang, full form in kan ziak zel ang. September tih kha SEPT ni lo in a full form in September kan ti tawp ang. April kha APR ni lo in April. A hming pumin kan ziak ang chuan date, date, month, mont, year, year format hi a felfai ber a. Chuvang chuanin kan dah a pawimawh a, tin dd, mm, yy format hi kan hman tlang lawn ber a nih vangin kan hriatthiam tlang a ni bawk a ni. A hmasa berah chuan date kan ziak anga dawtah thla a dawtah kum ten sept sept comma twenty twenty three tih te hi a lang informal em em a comma i dah phei kha chuan a lang informal leh zual a sept september kha a hming pumin dah theih hrang kan tum ang entir nan. Zero four bar twenty twenty three December kha DEC ni lo in December a hming pum in kan ziak ang. Tin four comma three comma twenty twenty three tih te kha a lang fel fai loh mai bak a college kal tawh tan chuan college kal lai mek tan chuan in a mawi loh em em a thil hi a dik theih ang ber a tih hi a tha a chutiang ang ai chuan 10.6.23 tih te pawh hi a nalh zawk a, date, month, year inkara kawma kan dah hian a lang informal em em a, chu mai bakah a dik lo bawk a ni. Kan address tawh a, date kan ziak tawh a, tunah chuan subject ah kan kal ang. Subject ziah hi mi tam tak tan chuanin thil harsa a ni ve thei a, subject kan tih hianin subj kan ti lo ang a, A full form in tha ang bawk khan SUB JECT kan dah ang. Tin, subject dawh ah khan colon dah tur a ni a, semicolon hi dah loh hram kan tum ang. Tin, subject hi a full form kher ka rawn tihna chhan chu a hmasa mi ang bawk khan a formal zawk a, a zahawm zawk bawk a. Tin, application subject a application kan ziah naah khan application of leave tih emaw application of live grammatical error emaw spelling mistake a awm khanin a mawi lo a. College kal lai kan nih tawh chuanin spelling leh grammar hi a dik thei ang ber hman kan tum tur a ni. Entir nan Application for leave tih emaw application to grant leave of absence tih hi a dik zawk a ni a. Hei lo pawh hi zia dan dang a tam a, hei hi example ka rawn pek theih a ni. Tin, subject kan lo ziak zo tawh a, subject dawtah khanin letter kan va thawn tura te kha kan koh na kan ziak ang. Mizo a letter kan thawn chuan ka pu tih emaw ka pi kan ti ni a, sap tawng chuan sir tih emaw madam tih mai kha tawk a, amah erawh chu tlema kan lo extra deuh a nih chuanin respected sir tih emaw respected madam tih pawh kha pawi lo a, a tha zawk hlei hlei kan ti dawn nge. A panga na ah chuanin letter body a ni a, kan address tawh a, date kan ziak tawh a, subject kan ziak a, kan address a te kha kan va kal tawh bawk a ni. Chuan letter taksa kha kan ziak ang, a chhung thu ber kha. Kan ziahna ah khanin tawi fel theih ang berin kan ziak ang a, kan roll number te, kan semester te, kan awmna department te. Principal ina a hriat tur pawimawh kha kan siak ang. Tin, a tira ka sawi tawh ang khanin request tur a ni a, demand reh reh tur a ni lo a ni. Chuanin letter kan ziak zauh a, a chhan te kan ziak a, chumi ni ah chuan ka kal thei lo a, a chhan chu chumi vang chu a ni a. Khawngaih takin min hriat thiam ka beisei, ka roll number chu chumi chu a ni a, chumi semester ah chuan ka awm a, Chumi subject te chu ka la ni te pawh kan lo ti thei a, khami kan ziah zawhah khanin Principal kha lawmthu kan hrilh ang, hei hi formal letter a hman ngei ngei tur a ni lo a, Leave letter a ziah ngei ngei tur pawh a ni lo a, amah erawh chu Leave letter kan ziah a Principal hnena lawmthu kan va hrilh khanin Grant te pawh kan lo chak awm viau mai thei a ni. Chubakah a mawia keimahni kha Kan thiam hmel ngawih ngawih bawk a, mi polite tak kan ang phah bawk a ni. Chuan a paruk na ah chuan a tawp khar dan tih ni a, a tawp khar tur chuan vei lampang hnuai berah khan leave letter a body kan ziak zo tawh a. A hnuaiah khan space kan dah deuh ang a, yours sincerely kan tih ang a, kan signature kan peng a, hnuai leh a kan hming pum capital letters in kan dah ang. Thenkhat chuanin a tawp kan khar na a, yours sincerely a hnuaiah signature hnuai leh a hming pum capital letters a kan ziah na ah hian hemi hnuai leh ah hianin Roll number, semester, department te pawh kha kan lo ziak thei a, amaherawh chu hei hi ka suggest vak lo a, letter body a kan ziah kha chuanin letter body an chhiar rual khanin an lo chhiar kim chang thei dawn a, i kal loh chhante i ziah a. I kal loh, ni te i ziah a, khang an lo chhiar pah khanin i roll number, i semester leh i department, i subject lak te pawh niang chu kha kha an lo chhiar ve ta. A tawp ber ai ziah chuanin lo hmuh hmaih te pawh awm thei ta. Amah erawh chu letter body ai ziah kha chuan a lang ngei ngei dawn a, an chhiar hmaih hauh lovang. Chuan a tawpah hianin example pahnih ka rawn dah a. Hemi hi a tak tak a ni lo a hemi hi duh chuan in hemi base emaw hemi in a a kaih hruai theih hian in ziah theih a ni a mahse hei hi chu a tak tak ni lo in a tak ang thei tur ang ber a duan a ni. Tikhanin leave letter ziah dan video chu kan lo zo ta der mai a, he video hi in lo tangkai pui ngei ka beisei a, tin ih video ah hianin sawi hmaih emaw sawi sual emaw sawi dik loh te ka lo nei nih chuanin ih comment section ah khanin lo comment ula. Criticism te hi dawn a tha a, tin, keimahni ina kan thiam tawh sa nia kan hriat te pawh hi lo dik lo thei a chuvang chuanin insiam that ve zel a ngai a, nangni pawn insiam that in ngai a, kei pawh insiam that ka ngai a, kan zavaiin hma sawn theuh kan tum dawn a nia.